Fil-programm tal-lum se nitkellmu dwar il-fotografija u l-ewwel fotografi f'Malta, kif ukoll xi pubblikazzjonijiet tagħhom. Kif bdiet din l-arti? Kif żviluppat? Se mmorru lura lejn l-ewwel nofs tas-seklu 19. Malta kienet taħt il-ħakma Ingliża. L-invenzjoni tal-fotografija kienet donna maġija maqbuda fuq biċċa karta. Memorji li jistgħu jibqgħu għal snin twal. L-irġiel arhom jintefgħu bil-wieqfa, iserħu ma' xi siġġu. In-nisa ħafna drabi kienu jpoġġu bil-qiegħda u kienu jilbsu ilbiesi aktar elaborati. Il-popolarità żdiedet u bdew jidhru ritratti ta' nies famużi bħal dawk tar-Reġina Vittorja u membri oħra tal-familja rjali Dawn ir-ritratti bdew jinbiegħu. Diversi nies li jiżżewġu bdew jieħdu xi ritratti biex ifakkru iċ-ċelebrazzjoni. Aktar ma għadda żmien, il-fotografi bdew jieħdu ritratti ta' dak li kien qed jiġri f'Malta. Il-fotografija ġiet introdotta f'Malta f'Marzu 1840. Il-fotografija Malta hija storja eh, ħelwa u interessanti. Fil-fatt, bdiegħa attwalment hu Horace Vernet, li kien pittur famuż Franċiż. Dan il-pittur kien ħafna drabi akkumpanja l-armata Franċiża, pereżempju, fl-Eġittu u fil-kampanji tan-Nile tal-gwerra, u kien biex jieħu dea u jpinġi x-xeni tal-battalja. Darba minnhom huwa jaqsam lura mill-Eġittu, kien ħa l-apparat tiegħu tal-fotografija, kienet għadha b'bidu fil-fotografija, u kien għamel arranġament ma' Franċiż li kien beda jimmanifattura l-kameras u kien silfu l-apparat. Da, Vernet kien kien ħadu miegħu kif qed ngħidu l-Eġittu, ġibed bih biex jgħinu eventwalment meta jmur Franza għat-tpinġijiet tiegħu. Meta waqa' f'Malta biex, taf inti, jieħdu l-ilma, etsetera, etsetera, dawn inqabdu kwarantina kif kien jinqabad kulħadd. u spiċċa Manuel Island. Sakemm qiegħed hemm, Manuel Island da biex jew jgħaddi żmien jew inkella kien naqra entrepreneur, kif jgħidu bl-Ingliż, eh, għamel demostrazzjoni, beda jipprattika bil-kamera li kienet eh, daguerreotype it-tip ta' kamera, ġifiri kamera sa kaxxa kbira, ġifiri kull ma tagħmel eh, ritratt wieħed. U beda jesperimenta waqt li qiegħed Lazzarett u kwarantina mbagħad e, iddeċieda li jistieden ftit dinjitarji importanti e, biex jagħmilhom demonstrazzjoni tal-fotografija. Sintendi daw marru, kien inkluż anka l-gvernatur e, Ingliż Buveri, għamillhom il- għaw il-demonstrazzjoni ta' ritratti u nafu għax Hija, hija kollha sibniha b'riċerka, ġifieri hija kollha verifikata di. Ġibed tnej ritratti wieħed wara l-ieħor. Wieħed tah l-Bouverie u l-ieħor tah il-Librerija ta' Malta. Sfortunatament daw intilfu. Jew ma nafx ġara minnhom, għadna ma sibnihomx jiġifieri, jew inkella ġew distrutti. Ehm, sintendi minn hemm mbagħad bdiet l-istorja tal-fotografija Malta għax meta ħareġ mill-kwarantija, minn kwarantina, flimkien man-neputi tiegħu, kellu neputi tiegħu Goupil Fesque, kien Franċiż ukoll, ġew mistednin f'ħafna postijiet ta' importanza f'Malta, ġifieri anke bħaċ-Chamber of Commerce, ġifieri kulħadd qisu li tintaqa' magħhom, allura minn hemm il-fotografija ħadet isem malajr ġo pajjiżna. L-ewwel studjo tal-fotografija infetaħ f'Malta fl-1849 minn Leandro Preziosi. Leandro Preziosi huwa importanti ħafna fl-istorja tal-fotografija Maltija u kif anka żviluppat. Kien attwalment kien a British subject, ġifieri kellu passaport Ingliż, però kien born hawn imwieled Korsika, ġo Korsika, però xorta kellu l-passaport Ingliż eċċetera u kien jiġi minn familja nobbli. Ġie Malta, kien iżżewweġ hawnhekk ukoll, jiġifieri żżewweġ il-mara Maltija u ssetiljaw il-Floriana. Dan il-Prezzjożi beda jesperimenta bil-fotografija early on. U fl-1858, jiġifieri mhux wisq wara, jiġifieri l-fotografija mhux ma kienx l-ewwel wieħed li qed jipprattika Malta, kien hemm oħrajn nistgħu nitkellmu fuqhom ukoll. Imma bħala fotografu li ħoloq studio Malta, kien hu l-ewwel wieħed li fetaħ. Kellu naqra finanzi wkoll għax kif qed ngħidu kien tat-tajjeb u beda jaħdem mill-1858 minn ġo studio fl-Orjana. Minn hemm dejjem żied, kellu klijentela tat-tajjeb, fil-fatt ir-ritratti tiegħu ħafna minnhom ma tarax il-man in the street, il-bniedem tat-triq, il-Malti normali, tara nies eh, nobbli libsin libsin tajjeb, eh, ammiralji, militar, ġifiri uffiċjali tal-militar, etc. Eh, il-klerġi li kienu jużaw ħafna il-fotografija u koll. U meċa ħafna l-qoddim, ġifiri he was a big success. Sfortunatament, Prezzjożi miet żgħir. Kien mietu u anka t-tifla sfortunatament mietu żgħar. Ġifier ma tantx ħadem, però ħalla volum kbir ta' ta' ritratti għax kien prolifku ħafna u kien kien l-ewwel wieħed. Ukoll importanti għax minnu ħarġu ħafna fotografers oħrajn illi anka talmu minn għandu. Ma jistax ikollok ritratt jekk ma jkollokx is-suġġett. X'kien l-aktar popolari f'dan iż-żmien? L-iktar importanti kienu, l-ewwel ħaġa nies. Il-famużi carte de visite. X'kienu dawn il-carte de visite? Kienu ritratti ġeneralment fuq kartuna żgħar daqshekk, daqs il-visiting card tagħna li llum nużaw aħna. U dawn kienu l-visiting cards ta' dak iż-żmien. Għax fil-fatt kont tidħol għand kant familja, kont issib li jkunu pereżempju tat-tajjeb biex niftiehmu, issib pereżempju container sabiħ tas-silver jew hekk u kont tidħol u tqegħed ir-ritratt tiegħek hemmhekk bħala card, visiting card, biex ikollok bniedem jista' jibqa' in contact as well. Eventwalment ukoll imbagħad bdiet il-fotografija biex jipprovaw jaqalgħu ftit flus u bdew jiġbdu anke aktar veduti. partikolarment peress li t-teknoloġija tal-fotografija imxiet 'il quddiem u ġiet iktar faċli li bniedem juża barra fuq barra. Dawn ir-ritratti antiki naħseb għandhom importanza kbira. Għalfejn? Għax l-ewwel ħaġa huma dokument ta' xi ħaġa li żgur m'għadhiex magħna, għar-riċerka huma imprezzabbli, anke biex tara n-nies x'kienu libsin, biex tara l-mod kif kienu kienu jgħixu, ħafna affarijiet jiġifieri. Huwa huwa patrimonju kbir tagħna tal-Sija tal-Maltin hu dan. Bil-mod il-mod bdew jiġu ppubblikati wkoll kotba tal-fotografija. Għall-ewwel fil-fatt jiġifieri dawn li bdew jippubblikaw il-kotba, meta again it-teknoloġija mxiet naqra l quddiem għax mhux mill-ewwel bdew bdew. Eh, kienu ħafna drabi anka fotografers barranin jiġbdu x-xeni pereżempju Malta u mbagħad imorru lura pajjiżhom jew Franza jew jew jew l-Ingilterra u jippubblikawhom bħala kodba u anka kienu jużawhom bħala postcards ġifieri, bħala souvenir għal dak li dak li jkun jiġi Malta biex jieħu xi ħaġa lura miegħu. Fost dawn il-fotografi insibu wieħed importanti bl-isem ta' Geo Furst. L-ewwel ħaġa kien fotografu Ġermaniż. Kien ġie Malta u mbagħad iżżewweġ Maltija l-istess u ssetilja hawn. Għall-ewwel fil-fatt kien pittur mhux fotografu, allura kellu dak is-sens ta' arti tajjeb. Issa, iż-żmien li kien ġie hu hawnhekk, il-fotografija kienet iktar għadha xjenza u naqra kummerċjali biex bniedem jaqla xi jkol minna, però Furst beda jesplora pereżempju tipi ta' dawl differenti li fotografi oħra ma tantx kienu jużawh. Beda eh, jaħdem estetikament ħafna, ġifieri l-fotografija tiegħu bdiet ixxaqleb ħafna lejn l-arti. Fl-istess ħin, Furst għandhom hemm l-istorja tiegħu, jiġifieri interessanti wkoll, għax fl-ewwel gwerra peress li kien Ġermaniż inqabad fl-internat, ġie internat Malta stess, fil-Kottonera. Però waqt li kien hemmhekk hu intaqa' ma' ħafna anka Ġermaniżi, Awstrijaki, Awstrijaċi li kienu internati hemmhekk u daw kienu diġà il-qoddim fil-fotografija, pereżempju kien hemm wieħed Kofler, Theodor Kofler, illi huwa l-ewwel wieħed li ġibed il-piramidi minn fuq ajruplan dak iż-żmien, jiġifieri qed nitkellmu Allura da tħallat ħafna magħhom u l-fotografija tiegħu sintendi marret 'il quddiem ħafna. Fil-fatt wieħed mill-kotba ta' Furst interessanti huwa msemmi Just Malta u wieħed minn tal-ewwel. Però hawnhekk irridu ninnutaw li dawn il-kotba li kienu bikrin fil-bidu kienu more just a glorified picture books kif jgħid l-Ingliż. Jiġifieri text kważi xejn, Riċerka kważi xejn, just kollezzjoni ta' ritratti ġo ktieb.
Insibu wkoll diversi fotografi Maltin u Għawdxin li ħallew impatt f'dan il-qasam.
Wara Fürst u wara l-Preziosi Sintendi u n-nies li ġew warah u anke ħafna barranin li kienu ġibdu Malta, Ġew ħafna Maltin għax imbagħad bdejna naraw illi l-fotografija kienet qisha kummerċ tajjeb f'dak is-sens u bdew jiġu nies bħal Formosa kif semmejna, kien hawn Conroys, kien hawn il-Ellis li huma third generation photographers u nibqgħu mixjin pereżempju Davison li kien l-ewwel fotografu f'Ġibroltar, Ġibiltà mbagħad ġie Malta, Ġifieri kien hemm ħafna fotografiji għaddejjin. Zahra, Michele Zahra li kien bit-tfal tiegħu wkoll u dejjem bdew jiftħu iktar iktar iktar studios. Ġifieri kważi il-boom tal-fotografija ta' Malta kienet bejn il-ġiex gwerer u mbagħad sintendi wara t-Tieni Gwerra kien hemm naqra drop, calo u mbagħad raġgħet qabdet sew u imxiet 'il quddiem. Minn hemm ukoll bdew ġejjin anke kotba differenti, jiġifieri ċertu kotba illi bħal ma kienet għamlet Margaret Harker illi kienet tkellmet kienet għamlet l-ewwel ktieb li nistgħu ngħidulu akkademiku f'Malta fuq il-photographers ta' Malta.
Iż-żmien ma jistenna lil ħadd. Il-fotografija baqgħet tiżviluppa b'mod mgħaġġel. Wara t-Tieni Gwerra, Il-fotografija f'Malta s'intendi bħal kwalunkwe ħaġa kienet bil-mod raġgħet bdiet, għax s'intendi huwa oġġett kważi ta' lussu, mhuwiex xi ħaġa tal-bżonn, allura n-nies ma kienx ikollhom biżżejjed flus biex wara t-Tieni Gwerra kellhom prijoritajiet oħra. Però peress li kull gwerra ġeneralment, ittejjeb it-teknoloġija minħabba l-każ li jkun hawn ħafna invenzjonijiet biex neqerdu l xulxin sfortunatament, imma minnhom joħorġu affarijiet oħra. U l-fotografija bdiet it-teknoloġija tagħha bdiet tiġi ħafna iktar aċċessibbli għal spektrum ta' nies wiesa, mhux għal ftit nies. Allura bdiet dejjem mixja l qudiem eh, Eventwalment ġiet ivvintata, kienet ivvintata qabel fil-fatt in-negattiva, allura Stajt anke tagħmel kopji u f'Malta peress illi aħna konna bażi militari Ingliża u dejjem bit-turisti ġejjin u sejrin, il-fotografija saret business tajjeb anke partikolarment fejn kienu jpoġġu l-vapuri fit-Tri Cities, il-Belt, il-Furjana, etc. etc. U ħafna fotografers daħlu fiha sew. il-fotografija minħabba li t-teknoloġija impruvjata. Xumbat ġew anka l-studios bdew jaħdmu eh, meta jridu għax kien hawn id-dawl, daħal id-dawl u sintendi l-studios armaw bid-dwal u ehm, kienu diġa talmu ħafna ġifiri. Illum il-ġurnata għadna naraw diversi pubblikazzjonijiet sbieħ ta' ritratti meħuda f'Malta. Dawn il-kodba huma importanti U kif kif għadd daqsxejn qabel kienet bdiet it-triq Margaret Harker li kienet professoressa Ingliża. Eh, kelli x-xorti li ntqajt magħha u kontenta ftit fuq dak il-ktieb u fil-fatt qabdet li n-namra tal-fotografija, il-vintage fotografi. Pero wara Harker kien hawn nies oħra, per eżempju Giovanni Bonello kiteb ħafna eh, artikli fuq fotografija Maltija u anka kodba fuq fotografi speċifi bħal Orazio Agius, bħal Ellis, bħal bħal eh, eh, Furst li semmejna diġa, ġifiri għaw eh, għamel kodba li huma validi ħafna xum akademiċi għajdu l-istoria mux ġast stampi, ġifiri għemmek kun baddejna naraw affarijiet iċċaqalqu. Personalment jien kontet nara li kienu għat isiru ħafna kodba, pero kienu Dawn li ngħidulhom coffee table books, jiġifieri again narġgħu arġajna kważi waqajna li nagħmlu kotba bir-ritratti sbieħ imma daqs hekk m'hemm xejn iktar. U kont inħoss in-nuqqas jien ta' ta' enċiklopedija fuq il-fotografija Maltija, riċerka akkademika proprja bir-referenzi tal-istorja tal-photographers Maltin ġo pajjiżna. U kien qed jintelef ħafna informazzjoni wkoll. U ddeċidejt meta bdejt sort of innaqqas naqra minn xogħol ieħor, anke mix-xogħol kummerċjali tiegħi, li nattakka din il-biċċa xogħol u nikteb fuq il-fotografija ta' Malta. L-ewwel ktieb li ħriġt fuq il-fotografija Maltija li hu akkademiku huwa The History of Photography in Malta and Its Protagonists u da intlaqgħa tajjeb ħafna għax illum sar qisu l-bibbja ta' min qed jistudja l-fotografija. Eventwalment, ftit snin wara, bqajt miexi u ħriġt ktieb ieħor fuq il-fotografi Maltin ta' wara t-Tieni Gwerra, għax ħassejt ukoll illi daw l-istejjer tagħhom kienu se jintilfu.
Ma nistgħux nitkellmu dwar l-istorja tal-fotografija mingħajr ma nsemmu lill-familja Ellis. Għaliex huma importanti f'dan il-qasam? Jiena Ian Ellis, U Richard Ellis jiġi il-bużnannu tiegħi. Ellis kien wieħed minn 12 tfal, kien is-sitt wieħed, twilet l-Ingilterra, Londra, u ta' 10 snin ġi apprentistat ma' ċirku. Eh, marru kienu qed iduru l-Ewropa, marru Franza, Tgħallem il-fotografija Franza, niżel kien niżlin l-Italja u waslu Messina u inqalaw ir-rewwixti fl-1861 u peress li kellhom passaport Ingliż ħarbu ġew lejn Malta. L-idea kienet li se jibqgħu hawn u kif jgħaddi l-inkwiet jerġa' jmorru lura l-Italja. Spiċċaw baqgħu Iżżewweġ Maltija u baqa' hawn. Hu kien imħarreġ fil-fotografija u kien apprentistat ma' James Conroy. U sakemm damu għaw biex jisibu xejx u fetħu eh, studio fotografiku. U bdew jihdu ritratti minn Bormla. Iż-żewġ fl-1863 U eh, fl-1871 fetaħ studio għal rasu il-Belt, stadarjali l-lum Republic Street. Il-familja Ellis għandha arkivju estensiv ta' ritratti. Ir-ritratti li fl-arkivju hemm minn kollox bażikament. Eh, u kien hawn eh, beda jieħu ritratti ta' vapuri, baħrin, il-militar, proġetti tal-gvern, portraits ta' nies ċivili, spiċċa jieħu wkoll events, ċerti events ta' ċerta importanza, breakwater, proġetti l-kbar ta' docks, dawk u minn hemm, jiġifieri hawnhekk issib qed ngħidlek hawn 40,000 negattiva u jkopru varjetà enormi ta' suġġetti.
Ħarġu numru ta' kotba prestiġjużi bir-ritratti mill-arkivju tal-familja Ellis. L-idea ta' fl-1870s, jiġifieri, kotba kienu mingħajr kienu l-illustrations tagħhom kienu line drawings u ftit kien hemm ritratti pprintjati. U eventwalment kif progressat il-ħajja u l-kitba u l-pubblikazzjoni ta' kotba, ritratti bdew jiġu iktar importanti. Allura ħaf, is, insibu ħafna kotba sija ppubblikati barra minn Malta u sija ppubblikati Malta li jinkludu ritratti u xogħlijiet minn tiegħu.
Jekk immorru ftit lura fi żmien, insibu ktieb dwar il-fotografija li kien ippubblikat bil-Malti. Għandek numru ta' pubblikazzjonijiet bil-Malti jew inkella mhux bil-Malti imma li huma relatati ma' Malta li jitkellmu dwar il-fotografija, il-proċess tal-fotografija, il-qagħda tal-fotografija f'Malta u aspetti u aspetti relatati. Wieħed mill-iżjed kotba importanti kien ippubblikat Malta bil-Malti wkoll fl-1995 Tagħlim tal-Fotografija. Jiġifieri għall-ewwel darba Issa mhux għandek artikolett, mhux għandek paragrafu f'katalgu, imma għandek ktejjeb komplut bil-Malti dwar il-proċess tal-fotografija, kif kif inhu kif taħdem eh, is-sistema tal-fotografija. F'dawn l-aħħar snin ħarġu diversi kotba b'kollezzjonijiet ewlenin ta' xogħol ta' fotografi Maltin. Għandek numru ta' pubblikazzjonijiet ehm, illi ikopru ritratti Meħudin Malta, Ritratti ta' karattri Maltin, Ritratti ta' xeni f'Malta, u dal-aħħar kellek numru minnhom dawna biżżejjed wieħed isemmi n-numru, s-serje ta' kotba li kienu ppubblikati mill-Imħallef Emeritu Giovanni Bonello, jiġifieri Giovanni Bonello għamel biċċa xogħol monumentali illi ppubblika numru ta' volumi illi jkopru appuntu dawn il-fotografi Maltin, meta ngħidu Maltin Għawdxin ukoll għaliex għandek fotografi importanti li kienu Għawdxin ukoll u għandek oħrajn, jiġifieri għandek Kevin Qasa, għandek għandek għandek Ian Ellis, jiġifieri għandek numru oħrajn illi dal-patrimonju li sa ftit snin ilu ma tantx kien daqshekk popolari fejn tidħol il-Melitensja, dal-aħħar għaxar snin, ħmistax-il sena l-iktar, Ra numru ta' pubblikazzjonijiet importanti hemm dwaru. Wieħed mill-kotba interessanti dwar fotografija f'Malta kien ippubblikat fl-1958 minn Tony Armstrong Jones. Għandu ritratti tassew sbieħ, l-istess Malta fl-aħħar tas-snin ħamsin, Malta li kienet ukoll differenti mhux ħażin milli nafuha llum. Interessanti ħafna il-fotografu. ta' dawn ta' dawn ir-ritratti. Tony Armstrong Jones kien ir-raġel tal-Prinċipessa Margaret, li kienet oħt ir-Reġina Eliżabet tat-Tieni. Jiġifieri dan kien fotografu professjonali u għandna dal-ktieb, xogħlu, jiġifieri r-ritratti tiegħu, dwar dawn l-aspetti u l-istess, jiġifieri mhux il-bini, imma ħafna drabi il-karattri Maltin, ix-xogħol fil-barrieri, jiġifieri dawn l-aspetti, ritratti meħudin b'mod tajjeb ħafna, ta' Malta lejn tmiem is-snin ħamsin ijiet Malta ferm differenti milli nafuha issa. Fl-Arkivju Nazzjonali insibu kollezzjoni fotografika. Minħabba n-natura ta' affarijiet li għandna ġol arkivji ftit minnhom huma affarijiet fotografiċi għandna film u anke affarijiet ta' audio. Kien hemm il-bżonn li jinfetaħ il-National Audiovisual Institute, in short ngħidulu Navi, infetaħ f'2021. U l-iskop ta' dan huwa li jiġu preservati, nieħdu ħsieb, nikkatalogaw affarijiet li huma awdjoviżwali, li huma wkoll ovvjament maġġoranza kbira tagħhom huma fotografi. L-Arkivju Nazzjonali, ovvjament in-navi, għandna numru kbar ta' ritratti, hemm varjetà ta' ritratti wkoll, bħala materjali nsibu minn 35 mm slides għal 70 mm għal 120 il-medium format, Anke għandna photographic prints, jiġifieri għandna n-negattivi, l-photographic prints. Il-proċessi tad-digitization huma differenti inti skont l-oġġett li għandek f'idejk. Kif ukoll bħala natura ta' x'qed jiġi fuq ir-ritratt għandna varjetà wkoll, jiġifieri hemm affarijiet li huma historical, hemm affarijiet li ġejjin mingħand in-nies, hemm affarijiet li huma relatati mal-ilbies, jiġifieri għandna ftit minn kollox bażikament. Minbarra din il-kollezzjoni, insibu aktar kollezzjonijiet ta' ritratti fl-Arkivju Nazzjonali. Bħalissa l-proġetti li għandna li huma kurrenti għandna ta' Times of Malta fejn qed għamilna kollaborazzjoni magħhom qed nirċievu ritratti kollha, qed nagħmluhom digitize u qed noħolqu inventarju u l-pjan huwa li dawn ir-ritratti kollha jkunu aċċessibbli għall-pubbliku wkoll. Kellna xi proġetti oħrajn, pereżempju rċevejna depożitu mingħand il-familja ta' Ġużeppi Galea li kien skultur u studja Ruma u hemm numru kbir ta' ritratti negattivi hemm mal-elf ritratt għadhom kemm ġew diġitizzati u anke ntwerew għal wirja. Jiġifieri x-xogħol tagħna mhux ġust jibqa' ġo dal-bini imma wkoll ikun irid joħroġ hemm barra. Il-kollezzjoni hija vasta, imma qatt mi mitmuma, m'hemmx limitu tal-affarijiet li niġbru, ġifieri jekk persuna jkoll tgħid isma' għandi daw daw il-jinaf ritratti, għandi l-film, għandi printjati, eh, għandi negattivi, nixtieq niddepożitom lill-arkivi, jistgħu faċilment jikkuntattjawna, aħna niċċekkjaw kollox, nagħmlu review, jista' jkun ikun hemm drabi fejn ikunu doppji l-affarijiet. Speċjalment jekk ir-ritratt ikun wasal għand persuna billi ġi billi kien inxtara per eżempju, niċċekjaw kollox u mbagħad nibdew il-proċess ta' conservation, imorru għand il-conservator jaraw li kmandhom xi mold u affarijiet hekk imbagħad jiġu għandi. Meta r-ritratt imbagħad jiġi għandi wara li jkun mar għand il-conservator, ix-xogħol tiegħi huwa li nagħmel digitization, jiġifieri skont l-oġġett li kolli niddiġitizzah, Wara dak imbagħad jibda l-cataloguing, ikun jew jien jew ikollna xi voluntieri jew studenti, jiġifieri jrid ikun xi ħadd li vera jifhem x'hemm fir-ritratt, apparti bħala fiżiku tar-ritratt irridu nkunu nafu wkoll il-kuntest tar-ritratt, jiġifieri historically irridu nkunu nafu daqsxejn x'qed jiġri fir-ritratt. Il-cataloguing u mbagħad il-xogħol tagħna huwa li nagħmluh aċċessibbli. Ovvjament imbagħad skont l-agreement li jkollna ma' min iddepożita r-ritratti. Bħal kull arti oħra, il-fotografija tiġi studjata f'dettall kbir. Jista' wieħed jaċċessa din il-kollezzjoni għal skopijiet ta' riċerka u studju? Min hu interessat jagħmel ir-riċerka, faċilment jibgħat email customercare.archive@gov.mt jew jista' jiġi l-arkivji stess wara li jkunu għamlulu appuntament, jgħidilna x'għandu bżonn u nkunu nistgħu nippreparawlu ċertu affarijiet minn qabel, jew inkella jista' jaċċessa l-websajt tagħna u Hemm repożitorju online ta' ċertu affarijiet li diġà bdejna ntellgħu ftit ftit. Kif rajna, dawn ir-ritratti jimmarkaw mumenti li jkellmuna fuq parti mill-istorja tagħna. Huwa parti mill-wirt li se nħallu lil ta' warajna. Wasalna fi tmiem dan il-programm. Narawkom għal imiss.